Some say two dem dey put o. E say but e no dey correspond by the time you don reach the pay point dem go dem go tell you say no. So for example if you look am say this perfume dem put the perfume on top of the the price tag wey dem put for under na one five you go come pick perfume pick other things so for your mind now you don calculate everything o but when you don reach the the pay point dem go come say no this perfume is not one five is two five but you but you go come say but there for chef una say na one five na dem dem say sorry sorry sorry sorry say na the wrong place e dey is it true so we wan report the matter and make we discuss am why e be like that say most supermarket one no dey put price tags for their items or even if dem put some sef eh dem dey put the wrong price tag you go come pick finish when you don go go reach pay point you be disappointed to the extent say you go come reduce the uh, all the items wey you carry why because the money na no come in fact e come pass wetin you plan for meanwhile

Eh, I don go there door supermarket day before yesterday. Okay. I don tata the things wey I don buy finish as I reach counter. Salt wey I see sixty naira, dem say na hundred naira. Wamlele. Many things like that come change. But I- because I hold enough, I have to buy it and because of na wetin I need. I Wow. come ask the girl, the girl say most of the price wey dey there, Eh. say na for computer, the thing go bring the real price, but for there, the thing no be all the thing be the real price. Are you Nothing serious? like this is embarrassing. think say na so their supermarket dey i just go are you serious yes And and the- the one wey dey Good. wey dey this um, alakuko side eh eh and dem no even change am o you no know know whether dem don go you know correct am now abi i no know but the girl just let me know and even

All right, thank you, my darling. Sorry for that, eh? Okay. Yeah. All right, so more go this short break. We dey come back, report the matter. I dey tell you, we dey here scatter on top market trend. Today we dey we dey talk about wetin market report. They dey report issue of when business on wetin supermarkets. ah, No dey even dey in fact the, the price when dey for the for the shelf or for the counter e different when e don reach the pay point.

Sopo for the one thousand. Yeah. They say they are not selling. The thing just vex me. I waka comot. Eh? Ah, yeah. you pay me well well. You see. You see, sorry, eh? Sorry, eh, my yes, dear. Sir. Yeah, sorry, Thank my you, darling. Sir. Yeah, yeah. All right, so somebody say ratata for America. Eh? If something na twenty dollar, and they mistakenly put am for where clearance sale of uh, uh, five dollar dey e say na that five dollar na the customer go pay womlele you no dey see oyibo i no know why our own dey different We dey I wan dey different. Somebody say rah, well done for your good work. This matter take my mind back to wetin you talk this morning saying corruption dey start from down to the top. Exactly. Yes na. He say na we be the problem of this country Nigeria corruption and cheating everywhere. Exactly ladies and gentlemen. Exactly. na we dey cheat ourselves now when you go buy many many many things full the trolley abi mm. you no fit verify you no go fit dey check how many can of this how many eh, can of that how much how much and and they dey shit you so they dey dey shit you put for the for the matter so as some people go say na poor man dey price na poor man dey shake eh make e be dey shake am o oh. because all those one naira ten eh, naira

Eh, So if I want to cheat person, eh, because I did not put normal price, I can tell the person that the price is 2000. okay. So the same thing is applicable to other market that is there. But why why una dey cheat people like that? Why? What is it? I say why un- una dey cheat people like that? Why now? Ah, I no come Lagos come calm bridge now. Well, Mlele, you see the one I want to talk say our, now we be our our our problem. So you even my know village, say una dey cheat people. Your village, village is far apart my village abi so now I go come make you dey shit me dey shit other people abi oga. Okay? Ah, I no come play here. Are you serious? Wonderful. Eh, na, na so e be. so that is why you are cheating people because you no call lagos call calm breeze. but you know say Ah, dem get hmm. something like like nemesis wey dem dey say nemesis abi because no be only your store your family everybody dey go other places go buy too. nemesis go catch everybody.

but when they enter shop yes they will like to spend more money they will not price so if you see that kind of person you go cheat am you why you no go ah ah yeah. wonderful i go cheat am wow wonderful so which day you cheat person last yeah i dey on the on the job like this i cheat person yesterday yesterday wow yes you cheat person yesterday